לאמיר בסייעתא דשמיא געבן אויס א געוויסע געדאנק וואס קען אונז געבן שטארקע התחזקות ווען עס קומט צו די עבודה פון שמירת עיניים. אין חזל ווערט דערציילט אין מסכת סנהדרין דף יט, אז ס'איז געווען א צדיק פון נאכט וואס האט געהייסן פלטי בן לאיש, איז דער פלטי בן לאיש זאגן חזל אז די נסיון פון יוסף הצדיק, די נסיון וואס בועז האט געהאט מיט רות, איז א קלייניקייט, ס'איז אן וואס איז ניסוי, ווען ס'קומט לגבי די נסיון פון פלטי בן לאיש, וואס איז געווען די מעשה? ער האט געהאט מקדש געווען מיכאל בת שאול המלך. און ס'איז געווען דארטן א שאלה, און דוד המלך האט אויך געגעבן קידושין, ס'איז געווען א שאלה ער האט געהאלטן אז די קידושין איז תופס, ער האט אבער געוואוסט אז לויט שאול המלך איז די קידושין נישט געווען פאר אים, אבער ער האט געוואוינט מיט איר אלע יארן כאילו זי איז זיין ווייב, איז כדי וויבאלד ער האט געוואוסט אז ס'איז נישט מסכים לכל הדעות, געזעץ, און עס זאל נישט טון חס ושלום א התקרבות וואס מען טאר נישט, זאגט די גמרא, נועץ חרב בינו לבינו, האט געלייגט א שווערד און האט געזאגט אז טאמער חס ושלום וועל איך ברעכן דעם גדר ידוק הרחבר בי, און אזוי האט ער פאר לאנגע יארן געלעבט פֿיר און צוואַנציק שעה מיט אן אויסטערלישע נסיון, זיין אייגענע ווייב אינדערהיים און זיך מתגבר זיין. זאגט די גמרא ווען מען איז געקומען אים שפעטער אפנעמען, די טאטע איז געקומען אפנעמען האט ער איר באגלייט, און די פסוק זאגט וילך הלוך ובכוי, צו וואס האט ער געוויינט? זאגט די גמרא ער האט געוויינט אויף די מצוה וואס איז געווארן אוועק גענומען פון אים, ער האט זיך אזוי געבענקט, ווי וועל איך נאך האבן די געלעגנהייט, פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג האב איך געלעבט מיט א נסיון, און איך האב מיך געבראכן פארן אייבערשטנ'ס וועגן, יעצט האב איך שוין מער נישט די נסיון, איך וויין, ווען וועל איך נאך אמאל זוכה זיין דערצו? טייערע אידן, באמת דער שמירת עיניים איז א זאך, א מלחמה וואס באגלייט א גאנץ לעבן. ס'איז באקאנט אז דער גרויסער בעל מוסר רבי אלי' לאפריאן האט געזאגט, איך בין אן אלטן איד, העכער די ניינציג, און איך זע נישט גוט אויף איין אויג, און מיט דעם אלעמען האב איך מלחמת היצר. אבער אונז אלע ווייסט מען, אז א מענטש ווערט עלטער, ס'טוישן זיך די געפילן, די הרגשים, די חושים, ווען א מענטש איז אין די יונגע יארן, מען גייט ארויס אין די ביזנעס וועלט, אין די יונגע יארן מיט די רציחות הדם, די כח היצר, די כח התאווה איז מורא'דיג שטארק, ס'נעמט איבער דעם גאנצן מענטש, ס'קומט א טאג וואס ווערט ווייניגער און שוואכער, און דעמאלטס וועל מען זיך צוריק בענקן, ווייל מען קען נישט צוריק דרייען דעם זייגער. מצרים צו זיך רבונו של עולם הלוואי קען איך ווערן צוריק פינף און צוואנציג דרייסיג אינעם ברען פונעם יצר און זיך מתגבר זיין און מען וועט וויינען אז מצאנו שוין מער נישט די געלעגנהייט איז יעצט ווען די געלעגנהייט קומט צו אונז יא לאמיר דאס אויסנוצן און לאמיר וויסן אז נישט אלעמאל העמער זוכה זיין